right ndinofara makadiniko veduwe kurova vemakore muri seiko guys ndandisiri kubatika bhizi yacho anga atori mahwani chaivo Busy yacho anga atori mahwani. I miss you so much. I miss you. I miss you everybody. How are you guys doing? Muri sei? Kuri sei kudzimba dzenyu, kumabasa enyu, kumaholidays kana matoenda. Haa. Ndiri bhoo, I'm just so exhausted guys. I haven't rested kubva ndofunga kubva musi wa 1 December up to date I haven't rested. I haven't handina mbobvira ndawana nguva yekuzorora at all. But uh, we thank God anotipa simba. This month, in fact, this year has been very beautiful for me. It has been a gracious year. And the Tolongo Tendamari, um, nema blessings iwaye hazvaigoneka kana dai zvisina mwari mukati asi tinongoda kutenda mwari nezvese zvese zvakaitika nezvichaitika nezviri kuitika kuda kungotenda mwari i am super excited guys ndaamai vegraduate graduate rine international diploma ndaibva nhamo yepaelite guys that school is just so expensive unoziva unoita kunge uchadropa mwana pachikoro so but it is worth it is worth everything eh, ndikunzwa kufara ndifunge haisi nyore mwana wangu agraduate azadzisa wish yake that's what she always wanted to do mwana wangu akati asvika form four akapasa form four with flying colors but apasa kudaro akabva ngoti chiri mama i don't want to continue with school I, want, I don't want to do A level and uh, you know kuti inini wacho that's exactly what I did when I passed my form 4 to my father ndapasa form 4 yangu ndakati na baba wangu inini handichada ukondiya nechikoro

a, a career that I love. I need to be an, an, a therapist, an esthetician, not just a normal therapist wepansi pemuti but an international zidesco holder. And that time, uh, before that, ndambonzwa vamwe vanhu vachitaura vati hey, eh, why are you saying that video Why are you saying kuti mwana? Why are you talking about baba? You know that I never really told you about uh, how I raised Felicia. Because to me, it was something that would pain me a lot. Eh, zvandakaita nababa vacho handiti you guys you know kuti nini i had my first baby when i was 18 it was soon after it was soon after o level ndichimitiswa ende ndakakudzai mamitisirwa ndakaitwa Ava boy mwana wazviyanza zveungonzi I want to see kuti are you like a, a proper girl or not and at that time we were young and naive ndazivei mainhana ndatomitiswa ndatomitiswa paya paya ndatizira kumba kwazobviswawo matsvakirai kuno and what not i stayed with that guy for for almost a, eh, for almost for, for nine months not for almost ndine nhumbu and guess what that guy did he impregnated two more girls vakaimpregnanta panguva muri kuona felisha uyauya pane umwe first born wekumba kwavo wakangofa aenzana naye nemumwe zvefirst born because takamitiswa pasame time but the thing is ini ndini ndakatanga kuenda eh, kwababa wacho saka the thing is The relatives vharai door iroro ende mutomboregedza zvinhu zvekutokuita noise. So the thing is pandakatanga kuchizira kuenda kumba uku pana pana baba waFelix ndakatambirwa zvakanaka because the mother vaindida zvekuti you understand because ndaive kamuroora kadiki kamuroora kaishanda saka ndakaacceptwa zvakanakisisa kumba kwavo but the problem was the father the father was a player munoziva maplayer ekugeto ayaya and the father was some light guy zvaita kunge zvinoshamisa ka kuita mukomana mutsvuku kudhara saka anga ari every woman's crush saka anga akawandirwa nemabhebhi so i stayed with him but moyo wake wanga usiri pandiri ndagara nai kudaro nine months ndofunga ndatowadzi kuda unozvara ndakazvarira paglenview polap i remember zuva rekuzvarwa Achititeera kumashure achidriver motikari yababa wacho ini ndichifamba netsoka ndisingade kupinda ndichirwadziwa nemimba yemwana uyu. Ndakazvarira mwana uyu pasi petebhuro yekupolitec. Pipi zvadaro pipi ndifonera dad vako vari kundifonera ndirimbori palife zvadaro guys eh, ndazvara mwana ndifonera odhedhi wako vari kundifonera fonera ungondipa foni vari kundifonera pafoni panite kuta live zvadaro guys eh, ndazvara mwana uya zikanzi toda kuti tinoita masungiro izvo chii izvo chii chiri kuitika munhu awana plani yake yekundiramba nayo Ini ndatoti ndakuenda kunosungirwa mainhiya iwe. Ndaendeswa kunosungirwa kaFelicia kachiri kababy. Kachiri kamwana kadiki diki. Ndaenda kwamai vangu vachinzi ndaimbononesa mwana. So mai vangu vakunesa mwana waya takatanga kuona baba wacho na vachabudikire kubudiriro kuya uzoona mwana. My mother was like you need to reach you need to go back. Because munhu wako haachauye kuzoona mwana mwana munyowani what is going on. Tia tikuperekedze udzokere. ndakaperekedzwa nana tete vangu yes glenview 8 ivo vaigara glenview 3 ndakuperekedzwa nekamwana karusvava guys kasina kana kumbokura kasina kana kumboita sei tasvika pamba pababa vaye vaya nana tete vangu nanani ndine madhishi yekugezesa kugezera mwana wangu mwana akabatwa maoko semunhu anga asati akugona kubata mwana maoko anga chiri ka 18 year old eh, ndifonereiwo nditaure navo Guys, vafoterei handi mune mawifi here? Eh. Ndifonereiwo. So tadzokera paya ndiri kutoti handa kudzokera but somehow I knew zvangu kuti ha the guy kungo kungogarawo but this guy ka hapana anogara nemurume this type of a guy tichingosvika payadhi takaitwei vakaloka dho baba vaya vari mukati vaifarirawo zvekutaura chirungu saka i don't want to see her here i don't want to see that child i don't want to achipenga masisters achona amwe sisi achona wangu aripo vakati kuwaitwa sei nhaiwe vhurira vanhu vapinde vauya nemwana rusvava

akabva audza vanhu kuti anybody is going to open that door anondiguta musamuvhurire ndaita sei ningori kamwana kanyana kane 18 years handisati ndatomboziva kana chii ndiye aive ari munhu wekutanga mulife yangu wekunditisa pamuviri guys pain yandakanzwa and embarrassment yandakanzwa pamwana uyu akabatwa so ari munyoro amai vangu vakachema bozi wangu varipo tete wangu vakachema tikaimbaraswa kuti wanga ndamenda parei chaiko chaiko ka hapana chandandaita takadzingwa yaita here foni aibezi sorry i'm on live i am on live baby eh angada kuti angada kuti anenii Matobhoda here? Oh, okay. Tontaura navo ndiri pa live. Okay. Hello makadi henyu. Ah, tinotenda. Ah, ndinofara makadi henyu. Okay. All right. Oh really? Aiwa. Alright, alright, alright. Aiwa. Alright, aiwa tafanira kuzivai baba. Asi masangana na Shumba pa airport baba. alright, alright, alright. Aiwa munouya. you are welcome.

tanyadziswa muglenville muya vanhu vemugv yango hihi munongoziva zvemurokesheni ndevareodhoira sikuda any noise yangova hihi ndakabata mwana rusvava muri kunzwa tadzokera mota tapinda mota mukomana abrega izvo kwani anga akiya do anga atoisa imwe girlfriend ine mimba yatoivharira mumba yakutogara panguva yandakasungirwa ini yayakutogara imomo handina chandaita you know sometimes people don't understand unonzwa vamwe vachiti iwo ndiwega unongotadzirwa maititi ndiwo akaita sei unongotadzirwa nevarume that time i was 18 years ndisina kana chipomerwa ndisina kana chitadzwa kana kudenga chendaitonzi ngirozi mimariya ndisina but ndakaitwa rafu nemurume uyo kana kuti ijambwa rara akangoitwawo pandiri reungoti tisaite ti handizive it was so painful guys nemwana anonzi felicia muruona uyo then later on mwana uyu akarwara nemwoyo akanzi pari kudiwa ropa rababa wacho tikafonera baba wacho kuti pari kudiwa ropa renyu he didn't turn up mwana wangu iye wamuri kuona iye nekunaka kwesoko akarwara mwoyo zvikanzi mwoyo wazvimba mwoyo wadini mwoyo wakuda kubuda ndisina kana kuziva ndodii zvikanzi padiwa ropa rababa we tried calling the guy muri kunzwa the guy was nowhere to be found achindikata makozi mwana kwai ari kudiwa ropa rako mwana kwa iwe ndione ropa remwana mukaona kufanana kwakaita mwana yeye nababa wake soka hazvibvunzwe zve zvekunzi anzi pamwe mwana anenge hazvibvunzwe inini ini dambudziko randinaro hwanje rekuti ndinozvara majublicate varidzi mwana wangu akarwara guys moyo pagomo paipai ndakapagara kunge a month do you understand ndine mwana wamunoona wamunoti beautiful beautiful achida kufa he never came through for my daughter mwana wangu akaita mirako zvinoita mwari all of a sudden zvikanzi a ah, problem yastabilizer mwana wangu akatanga kupora ari mugomo paya pagomo paharare hospital paya ndikatora mwana wangu ndikaenda kumba ndikatraya kuapply for maintenance amuna chamunoti lecture about life kuna fourth kuya kuya ndikanzi unopiwa 20 dollars a month that guy anga asingakwanise kana kubhadhura 20 dollars a month muri kunzwa 20 dollars kwaari raitova shura muri kunzwa ndaienda kuglenview three kuya kuya kunomira pagedhi mazuva vanga vachiisa jurahoro negedhi remeruni andikanganwi nhamuya ndakaona pamwana wa unonzwa munhu achitsirwa kuti why are you saying that you don't have to make your child hate your father i don't want my kids to hate my father but sometimes when i'm celebrating them that thing it's, it, you know that past inouya yesterday i was so emotional kuti ndini here ndakatambura nemwana womunoona angadai akafa kudhara asi mwari aive nechinangwa nemwana uyaa baba vaye vaya ndakuendera maintenance ye20 vangabatike ndaienda kugrenville taita hondo ndobata kana zvitina ndichirova gedhi ndipe mari yemendenensi ndichichema murudzo guys asingabhadhare baba vafelisha vakasvika pakutiza kuenda kubulawayo nemwe mukadzi nekusada kubhadhara maintenance kutiza pamba pababa wavo pavaigara because benzi rinonzi maidi felicia ranga riri kunetsera maintenance he ran away from harare to blawayo ndokwakutamburira ari izvozvi muri kunzwa nenyaya ye 20 dollars ndakatambura nemwana uyo guys ndikazoenda ndikadzokera umba kwedu ndikasvika pakusiyana nazvo zvekuti ndikaverenga ma 20 dollars kubva gore rana raakatanga kukaundwa kumaintenance ku kodi by now ka that guy owes me kana 2 kana 3 million chaivo but i don't need it anymore because you know what zvakazondisimbisa at the end of the day ndakatozoona kuti i can still do it ndosaka makaona muswira ndichava ndaitorevesa but im not bitter about him because at the end of the day none of my exes are successful none of my exes are above my level all my exes are suffering ndo zvinoita mwari akuna kana ex yangu ingamira pakuti kwanzi ive got a better life than that woman wachakaumburudza vari kutamba gweshengwe mumwe musi ndiri kublawa yoko ndichipa feli glosho kundakavaona vachifamba nefutrol makumbo bhutu dzakatsveyama dzebrown hiri one yakabhenda chasi kudai so but ndanga ndina shumba saka i couldn't call him out to say but ndakavhunduka because it was after years ndikuti oh, ndakanga kuti ndichimuti oh, ndikupa feli shaka ndakazoudza Felicia wacho mukani I saw your dad. Makumba akaita kunge mane mateya ari kugweshenga nenhamo. Iyo nhamo iye ari kuwana iko nezvi ndeye chindebele because ari kuma ndebele. Saka akati konoinherita. Unoona zvinoita mwari. So I'm not bitter. I will be just saying things. Zvaka panguva iyoyo zvakandirwadza guys ndakaonda ndikapera. later on ndo pandakazoitwa remarried but ngoma ndiyo ndiyo kwainguva kutambudzwa its not like im a perfect woman but sometimes unotoona kuti vanhu vaingonditiro pamwe ndizvo izvo zvekuti munenge makadeketerwawo ndimusaroro unongoitwa rafu usina chawaita palife ndo zvandakaitwa nababa wemwana waya ndosaka makaona kuti joy yangu it was too much because mwana uyu angadai akafa vachidzidza pafive Glen V5 primary ndichitadza kuafoda 30 dollars yepa Glen V5 paya vana wangu vachidzingwa vari two Felicia naTanatswa vachidzingwa chikoro ndichitambura ndichikwangura ndichiita mapeace job mu mu mu Glen V yamuya hapana zinga ndiziye Glen V vanhu maybe wangu ndikangana kuti ndachinja but vanhu vakareminesa ndozati ho oh, ndobaiwe pa Jivers ndaiti pana mai vaibika sadza pa Glen V paya paya kana vapedza because ininika palife yangu handigone chihure chepa touch line People call me names but chihure chaicho chaicho I'm not one and I will never be one. I'm just that unfortunate woman who so much wants a perfect marriage yet she got the wrong guys. Because inini ndikaona murume anondida handi muri kuona zvezviri kundira negaro pano nekwamutoko. Dama muri kuriona sei? Ko iro zamu kuita dairy board ndakutofanira kusupply mukaka. Nekuti I've got peace of mind but unfortunately ndaingowanawo ma wrong 10. Muri kunzwa?

that i wanted to be back then pandaitraya kwete kuti mungatondise musame crew kuti andiri hurere pa andiite that time yandairarama nevana vangu ndakaroja pamba pemahwaga munoziva anonzi hoto hoto dzaimuka usiku time dzino dzavangadai vakugeza vasikana vavo vakupoda vakambouya kuroom ah, kwandairoja zikanzi iwe unongoswira uchingonamata ndainamata guys ndaiti ndikatanga kunamata ndichishima ndaimimi kana landlord aipedza kuti ii veduwee takuda kuvata ndichichema kuti mwari wai ndichinamata saka vaibva vauseri mainhana munongoswera muchinamata mwari wacho anokunzwa irini tikuda mari yerenda hamuna kana sendi muri kuomera negambi apa musi kana virgin handei patachline patichazi paive netachline yemahwaga ka saka zvainzi ukurambirei kuenda patachline uri virgin ndoti handisi saka uri kurambirei ndoti inini mai vangu ndiri mwana wapastor ndikwanise zvonzi hazvina kana basa unovhara kumeso but i couldn't muri kunzwa i couldn't ndaitosacrifice kunobikira vanhu ndakawachira grand view ini ndichiita mapeace jof ndichinoja kubudi hapana zvamunonditaurira imi after mai pana mai vamwe vaibika siza paglenvy paipai ndaiti kana vapedza kusevha vanhu vaindipa makoko epasi

You don't know where I came from. You don't know my history, guys. You don't know how I struggled with those kids. Passing Pasina no badara maintenance. Ndakawarira nemari yemapiece job now. Kwete yechi touch line. Ndakawarira nemari. Saka kana ndichicelebrate ka aiwa nyatsondisiyai ndipombonoke because amuzive kwandakabva nevana ivavava. Muri kunzwa? At some point ndiri ku Glenview ndakati kuna Mwari, Mwari ndaneta ndichitaura namwari kunge ndiri kutaura neshamwari yangu kana kuti nechi ndakagara muimba yandairoja ndofunga ndakambotaura nyaya iyi ndikati mwari inini ndozvamafunga izvi kuti ndife ende ndikafa ndikauya kudenga ikoko kwakugarike because hondo yandiyaita nemi because ndakakutadzirei ndichibvunza mwari ndakatora tambo muri kunzwa guys vana vangu vanga enda kuchikoro ha vana vangu vaenda kuchikoro muri kunzwa ndikatora tambo ndikati mwari pangu paperera pano because mazuva iwayo taitora sadza kana tisina kupiwa rekumukadzi kweka ndaigona kubika irero ndoti onye nesold zvinonaka zvinhu zviya kana usina mari guys domasi nesold hamusi kuzviziva ini ndikasvika pakuti inimi am tired god andichada vana vangu vari kutambura ende vaiva kuchikoro vachibva kuchikoro kunoita kuti vana vaneta but they would make me strong but that time ndakasvika pakuti mwari ini ndakuya kwamuri but pandichaya kudenga ikokoka panofiwa ndakabva ndatora tambo iya guys ndibva ndasungira mapuranga imba iyo yanga isina ceiling pane akageza mako ere gezai mako pasindi mundipekere nyama idzi zvakanaka mundiisire mapieces kana 88 zvakanaka ndatora tambo iya muri kunzwa ndatora tambo iya ndazvisungirira ndopandakaziva kuti kudenga kuna mwari muri kunzwa ndakatora tambo iya ndava ndaiisa muhuro ndikatora cheya zvavanhu vanosungirira zvaya takazviita izvozvozvo ndikatora cheya ndikamira pamusoro pecheya kudai so ndikati mwari chisarai muchengeta vana wangu ndichizvidzikisira pasi ndichiti geje pasi kudai so from noway pakaita kunge paita thunder tambo ichibva yadembuka ndichidona ndakadona pasi zvekuti landroad nevekuseri vakanzwa kuti gidi vanhu vakauya chimhanya dhoo ranga rakakiwa rikapazwa nevanhu vemuraini chii chii chii chii vanhu oyo kutuka mandevele ah, hanzi kutuka mandevele musanyanyopinda nemwoyo ndiri kungotaura kuti ari kutamburira kubulawayo handisi kuti mandevele anotambura a ah, ah. sometimes when im talking get me right handitika handidi zvekuzokutukai because ndikazokutuka zvituko kundituka kwako kudiki chaizvo pane kukutuka kwandogona kuzokuita saka ndidzikamire because kana ndichitaura my story i'm just trying to say this guy is suffering in bulawayo i'm not saying mandebele anotambura get me right handiti ka usanyanyobva wada kundipaparikira handiti ka ehe msiri akanyonwa handiti ka handizvide because kana chitaura nevanhu ndichida kuinspire munhu iwewo wakuda kuuya uchitaura zvisina basa ipapo kunge unogona kutuka serekita ndozvekugarisa pasi ndikwanire panguva dzino dzandikuda kumotivata somebody so paya ah, eh, ndadonha paya garo rakatange raenda pasaidi vapamunasana nemagaro nandine mabhonzo two angori nemutsese because ah, kuti kuti une garo ndakapera mama ndakapayaya vanhu vabreaker door ndaakuchema chii chi vanhu vaone tambo dzikanzi munhu angada kusungira lendo door vakati amai titi ini mweya wako pano handiudi ibva hako pano because zvawakuda kunditira pano kusiya mhepo yenhamo pano no no no no no no no no landroad vakarohwa nehana but at the same time vakandicancela ndomusi wandakatanga unotsaka mwari vanenge vaitonditeerera zvavo Mwari vanenge vachitondinzwa zvawo. Mwari vanenge vachitonzwa kuti amai titi vari kuchema. Ndo pakatanga kutomboita kakuchinja life yangu. But life yangu machinjiro futi yakaita ndakauya kuzoturwa nemwe munhu aiti shamwari yangu. Eh, munhu uyu auya. Eh, ambanditi ini ndine imba yangu ku Mulberry. yandinayo izvo kwani ida kunditora kuti inonzisa futi chihure chandiri kuramba kuglenview da kuti unogara pamba pangu chichichi don't worry I'll take care of you ndikati ndakubviswa mulocation kuinda kuchi kunhingirikini kumasabhabhu izvo kwani chihure kondinyozi ndasvika ikoko ndakutoitiswa mamwe mazheti andisingade Mazheti ekublackmailiswa vanhu, mazheti ekublackmailiswa mapasta, mazheti ekublackmailiswa varume vevanhu ndichinyepa ndichiti ndini mainini vacho, ndini mainini vacho saka shuwa munhu atori pamahwani. Izvo kwandiri handisi kuzvida, it's not in me. Kusvika ndazonzwa kuti ini handikwanise. Shamwari iya yaona kuti hatisi kuwirirana yakutanga kuti eh, um, bhadhara rent ndikati inini handina mari yerent ndipaiwo rimwe dishi girls ndobva yandidzinga kuti sembwa mumaobereni muya ndakutamburira ndiri kumasabhamu hmm. asi handina kurasa tariro nevana vangu handina kusiya vana vangu gaizi kana pane chinhu chandakazviudza mulife ndechekuti nyangwe ukatambura sei nyangwe zvinhu zvikaoma sei tambura nevana vako Never ever kufunga kudhamba vana nekuda kwekuti zvinhu zvaoma. Even pakunyengwa kwedu guys. Ndakambokuudzai kuti ndakambonyengwa nemurungu. Ndikadai ndiri mukadzi wemurungu ndakambonyengwa nemuBritish chaiye inini. Akabva kuBritain uku. Shumba havasi first British kundinyenga. Ndakambonyengwa nemuBritish chaiye anga nemhino inenge pegs. British akatraveler all the way from the UK. Akatotanga kutodanana andifarirawo andionondo. Unongoziva kuti varungu vanongodawo zvinhu zvakangoonda. zvakangoita straight kunge mapranga british uyo atakaka relationship azouya manje auya paipe yako tanzi ndamuintrodusa kuvana vangu ndaintrodusa kuvana vangu mubritish uya akuti i want kukutorera mapepa but eh, i don't like, I don't like your kids i don't like your kids achitongodaro kuti i don't like your kids you have to leave your kids behind ndakati bodo I want to marry a white man but over my dead body can I leave my kids for you? Ndopakaperera sandukano nemurungu iyeye. Ndopaka baba toperera sandukano ndikati kuita sei? Vana vandiri kutambura navo mudzotanzi I want to change your life but not your children's life. Kana wandida ndiri mvana ndide kweva sanzu nemarara aro. Murungu akadzokera kuBritain kwaanga andifambira. Are you, are you sure? You're very stupid. You're very dumb. You two, you are very stupid. You are an idiot. You are... Ndakapenga. Murungu akabva atoinda ndokuruza kwandakaita murungu amumboizive nyaya iyoyo because nhasi andatombo famous but ndakatombonyengwa nemubhunu but the fact yekuti vakanga ati vana vangu haadi ndakati bodo meaning what inini chero ndikanyengwa kana ukasarakidza love pavana vangu neni chero ukaita mirioneya indane mirioneya yako because ini ndotambura nevana vangu kana wandinyenga uri kunyenga nevana kana wandiroora uri kuroora nevana kana ndouya koperekwa ndouya nevana vangu vachitoperekwawo ko kana wanyenga muvana urikuda kuparadzanisa nevana zvaita sei ndakasiyana nemubhuni uya life tikawedzera kusafa yakabva ita times ten ndofunga ndimwari vaitoramba vaita sei Vachitempta kuda kuona love yangu nevana ava. Ndakatambura nevana ava guys. Handidi kukunyeperai but today mukandiona ndichifara ka musafunge kuti ndiri kupenga. I went through a lot in my life with my children. Mwana wangu hasiwi chero kunoperekwa chaiko chaiko kuunza vana havauyi ndototayiwazve. Naivo vafugidzei magumbeze vanotori vana havatoriwo varoora vatosvikawo mumunda. Ndakagara guys, I didn't lose hope. I, I didn't lose hope and I didn't depend on anybody. Ndaifamba marai nemabhureni, hapana asingandizive kumabhureni uku. Muda kuwachirwa? Muda kuendesirwa mwana kusikurani? Muri kuda kuitwa sei? Muri kuda vaindiziva mabhureni. Landlord wangu chaichairizva kuti amuna washeni. ndiwati hamuna chakati ndichiitira vana vangu kwakuzotanga kuita better life apa inini ndinoita zvekusona handiti ino kuti ndinogona kuto kusona ndikatanga kutengesa zvematisheti zvandaiita chi eh, zvandaisa zvemaafrican ataya pamberi apo ndofamba ndichitengesa chii chandisina kuita chamungandiudze guys but here i am today ndakazarisa chiso chomwana wangu paakatara kosi yake haisi kosi yemanga manga zidesco kosi paelite inoita 6000 us dollars and you don't graduate kana usina kuudzwa um, usina kubhadhara school fees it was 6000 dollars nezvimwe vese zvinozoitwa unopinda almost mu10 or 15000 dollars but i was like for my daughter nekutambura kwandaita nemwana wangu iri harisi kucheka ndo ramambondipere i will do it for her ndakabhadhara mari mwana wangu akaenda kuchikoro akatodzidza of course mwana wangu akasangana nezvaakasangana nazvo mukurarama akasanganawo nekamukomana wo kambwa kakadanana naye kakapesera kakumburitsira manud boys angati inini handichade zvekudanana newe but handina kuluza tariro nyika ikaseka ikapa mwana wangu mazita hure kufana mai amai wo vari unfortunate nemamarriage mwana aitoti ndaita kamukomana kangu asi i didn't give up guys i was like i know how i brought up my kids i brought up my kids in a godly manner i brought up my kids in a way that i thought it's a good way i never for one day sat my kids down and, and told them kuti izvi zvakaipa ndo zvakanaka i brought them muhunu

because i went through a lot nevana saka the way i brought them up chaiyo chaiyo ka haa ivo chaiyo ndozvati amai vedu vari very strict but zvinozongouya it was again the devil trying to harm my kids or hinder my kids future because when that happened some people thought aha mwana is not, not going to come back but ndakamuudza kuti i want you to boost your confidence you are going to go to that school and face the public and learn and you are going to pass and she did just that akagara kuchikoro mwana wangu for a year akadzidza zidesco is not a cheap course haisi course haisi course yepasi pemuti yainongonzi mapiwa certificate it's an international course asi ndakabhadhara handina kupedza ndikapedza mumwe mwana wangu is learning it um, at nati school im paying how much almost 3000 school fees nezvimwe zvinozosvika kana 5000 im super proud i worked hard i proved to all my exes kuti at the end of the day ka You can never ever stop my destiny. No matter the... Guys, ndosaka mutoona kuti panouya vanhu kufoni kwamwe toti ame eh, single mother ndakasiwa nemurume ndinokubvunza kuti saka kusiwa nemurume is it the end of life because to me it was not the end of life as much as it pained me zvakandipa shungu ndakadadirwa naerisha uya pagrand vipai murume mutsvuku uya uya rombe dzvuku risina kana sendira rakandidadira ende mazuva yo utsvuku hwaita kunge une mari ndikachema ndikachema mwari wai but iko zvinezvi vese vanhu ivavavo hapana kana ari hapana ikuvamisa mumutsetse zvese zvavainazvo kana ivo nevakadzi vachionaka its a quarter of what i have because at the end of the day mwari anoziva whois right and whois wrong we might see things differently as, as human beings we might judge differently we might see things the way we want to see them but god knows who is supposed to get what who is supposed to get rewarded who is supposed to suffer is my turn now for my rewards because ndakatambura guys so what am i trying to tell you guys ka you can also do it without chasing that dead bit of a dead for maintenance sapedze nguva uchizviimbarasa wakananga kuna foti kuya kufambira 20 dollars mari yekombi mari yepizza kuitira noise 20 dollars i know you would say amaititi mimi Eyi hamuzvinzwisise o oh, ingawani maimbozviita. Inini musi wandakafunga kuti me you never see me mutsetse weMaintenance panguva iyoyo yababa yababa Nirikina. That was that. I started earning my money. Is school fees yekupi? Inoita 20 dollars. Oh, ichikoro chipi? unoona murume akamira mubhokisi remendenenzi akamisa manhingi ake achiti i afford 10 utongo uchamuhwezura nemba makudai otonzwa jaja vechiti 10 dollars pemai vasikana mosafira 10 dollars eh? nenyaya yekuti haudi kufunga unoomera kufunga some of you are too lazy you think kuti you can't work in the houses you can't be maids you can't be you can't be you think you are too classy you can never have classy if you don't have money kana usina mari you can be anything you can tell me upenyu imimi vanhu imimi vemumafacebook munoda kundiudzira kana kufunga kuti mondidonhedza imi ndakatanga kuda kudonhedzwa kare musati mandiziva but i fought hard you see how proud that zodwa is to me she knows the level i could go ndakamitira musikana webasa achida achitsvaga vanhu vakadzidza kubasa kwake ndikati handina kudzidza rangu rekudzidza handina kudzidza to that level that you want but what i know is i can be useful to your company ndaimudhekoretera machi yake ndichimachenesa achiuya so achitaura kuti ha mukadzi anoshanda mani uyu and that took care of anamboshandisa pakati mumwe munhu anofunga kuti kuchengeta vana kushandisa pakati vanorara nevarume vevanhu vanodini youare just being lazy being educated is not the only thing if youare not educated there is a job for the uneducated people in this world you create employment for yourself next door neighbor wako ibasa ravo iroriya yadhi yake isiri ine mahuswa ibasa rako iwewe usina mari iwe unomubvunzira yekuti ane uchapa ndopaunopinda ah, amaidhori yadhi yenyu iyi ndafunga ndangodzuradzura ukangonipa five otorarama dhei ratodoka mangwana watenga matumbe eshwa mangwana watenga matumbe emajuru zvichitofamba hatina kurarama takasafa isusu kujivhas wewe glenview glenview three kuseri kwatichagari mukomana indipromisa nyika mukomana yaya indipromisa nyika ndichiona kutsvuka ndiri pane chichabuda so i always say these things not to mock anybody or not to look for uh, for whatever just to inspire somebody because i know there are a lot of women out there anofunga kuti kusiwa nemurume is the end of the world and anofunga futi kuti murume is everything if you don't have a man you will still live without a man i lived without a man panguva yekukura kwevana wangu papasina zvevarume zvese zvakazotangira ipo pafacebook ipapa maopportunist akuona kuti amai ava vari desperate vane love yakawandisa love yangu iri overflowinga kunge rwizi rwuya rwizi rwuya rwakafamba mamakenanite achibva kuijipita kuona kuti you know men vakaona kuti une munhu ani ari kushota rudo they take advantage and it's so unfortunate because some of us when we love indikada munhu ndinokuda zvese nevalve rakavhara mwoyo wangu ndorivhura kukuvhurira kudai and i'm not that person anodya kuti don't fall in love too much because i don't know how not to fall in love too much when i fall i fall because i'm real like that ndiye ndakambopinda mulove negaro unzi unopindirei unobva waperera udi uda undidii what do you want me to do ndinotoperera because handigone kuda munhu zvefeki how do you, i say i love you when i don't mean it you understand saka ipapo pakurakidza kuti ini ndinoda sterek papaitawo maopportunist akataiwo regai tivagadzire size novakwana but i'm just happy today at the end of it all i found myself a man who loves me who respects me who appreciates me who treasures me a man who takes care of me pandakatanga kudana shumba 2022 ndichienda kumba kwake kunogara kumba kwake zve 2022 24 november i remember very well tichitanga kuenda kumba kwashumba tibva tauta uchadzokeri kwarose remember i used to have my cousin uya uya anonzi rose uya that time pandakaenda kumilton kings for one woman uya apa tatagara tichitotaura tatagara taamafriends then the moment i saw him i move achingondiona Zvinomboita mari. Ndakuenda kumba kwake first day dororo after zvikanzi ha iwo kumba kwenyanzvi todzokere kwa Rose ndine usimbe hwekufamba hwekuya ndichikupika every time you can be staying here and that time ndo mazuva emakororo angu enyaya dza baba vaye vaive kushata kunge pasi penhingi va vanenge musoja wekuukraine va but he, you know when things are just meant to be i started staying with that guy kuuk ndichigara naye ndichigara naye first day rekutengerwa wig i think mwe musi tiri paamazon and i don't want to lie ndo first time yangu yekuziva kuti kune amazon inoodwa zvinhu ndozvizi ndaizirepi ndoda kukutaurirai kuti e takangwara dzimwe nguva but tine ubharanzi mumwe watinawo hamusingazivi ndakatanga kuziva zveamazon 2022 Shumba vari paAmazon vari kupenengura vachiorder tunhu twavo ndikati zvinyi zikanzi ah, eh, inonzi chii ndikuorder zvinhu ndikati unotoorder zvinhu zvikanzi ee eh, inonzi amazon so you can order they can bring things at your place indakungoscrollawo paya ndikungoscrollawo ndaonawo zvinhu zvemusoro zvandaifarira chistand chacha chine musoro chekuisa mawigs uchigadzira maain makelima chichi that i really like these things ndichingotaurawo zvangu kwete kuti ndaitaura kuti nditengere inanditenge asati ambotengera cho nemurume ka upenyu hwangu hwangu wari ungobatsira rume rauya rati ndibatsirewo ndipowo 5000 rakavharirwa madocuments angu rauya rati ndipowo security company yangu yakadhumwa nebhazi rauya rati dhongi rakadhumwa newachi uchingobatsira uchivharwa mari dzako ndingadai ndatoka namirioneya pamari yekubatsira mbwa idzi but because ilove unenge uchiti ah, rega ndibatsire mumwe anondikavha so what he did he didn't tell me was gonna buy for me akabva aorder those things that um, inonzi chii chimusoro chiya chihedhi chiya amba oda vese zvandandataura kuti ndiri kuda ndobva amuka achiinda kubasa aenda kubasa the next day ndanzwa padoo pake duru kati duru ndiani zvavanonoka ndavhura do ndione pane marungu vaye vanonangirira good eh, afternoon eh, felicitas ndikati yes eh, pavakatonyorwa pachibhokisi chiya ndikati ah, ini ndakaodei ndozivei saka ndeizi order ndione pakatonzi felicitas mata ndaipinza mumba ndapinza mba pepe ndafonera shumba ndikati ah, i think pauya zvinhu munhu pamba panapa zvakanyorwa zita rangu eh, zikanzi orit don't worry im coming ndiri kuuya ndichikuvhurira zvinhu izvi then i waited for him to come at night and when he came manheru akasvikovhura box riya ndione zvinhu zvandaida do you know ndakachema i wept tino ndaichemei kuti kune varume vandotengero vanhu zvinhu nemari yavo ndakachema zvikanzi kwaurucheme ineyo ndikati ndavhunduka andisati ndakambotengerwa ndakachema mfunga kushokwa kuti ndatotengerwawo zvinhu tatajaira vedu vanonyeba vakatipinza mumahwani nenhema that's how we fell in love with that guy he took care of me he started doing things for me zvandisati ndakamboitirwa He started loving me and he told me, you know what, I will be there. And that time papa kashata ndichida kudzoka kuZimbabwe kunofesa nyaya dzangu akati wadii waregedzako ndikati no let me go and face my shit. Ndakauya ndikafesa shit yangu. What did he do? He followed. Up to now we are together. We are going strong. Hatisi kumbodzokera masa love yedu. Love yedu hamusi kuiziya ini. I didn't give up. no because that is what i had planned for my life but because that's what was written in my journey of life hapana chinoitika mulife yako chisina kunyorwa hapana chinoitika mulife mako chisina kunyorwa kudenga kwatonyorwa kuti achadanana neiro rekushata kunge nhirikini kadzeni yasatani achadanana neiro reuko achada zvese ndezvakatonyorwa So that's life. But all that is not meant to break us. It's meant to strengthen us. Because now I can stand in front of anybody. hapana chamunondiudza imimi chokuti ndingafile kuti aiwa eh, panapa ndaudzwa mashoko mashoko makukutu because makukutu ese ndakadzingwa nemwana wangu pajekerere papublic ndisina kana zvandatadza ndisana ndakutomboziva kuti what is an x patime iyoyo ndaingoziva munhu mumwe chete yakatsvukuruka kunge nhingirikini hembe yandakapfeka i iwe ukaona murume anotsvuka kunge brauzi iri aunoti murume kwaye but here i am today That's just how it is. Here I am today. Proud, successful, fat. Ndinoziva ndane nyama. Eh? Kana wakutoimba uchitoimba vana dziri kuza varombe. Unoona kuti pane nyama dziri kudi dziri kukuchukuka. Kudhara mabhonzo airona tu tu tu achirovana nenhamo. Hakuna munhu akawanda munyika muno kushaya chikafu chete chena muslim unonyeba. Usati waona zvikwanisiro. Unotori negaro riri mukati mavo memabhonzo memasawa omo. But life inombokuita zvimwe zvekuti unoverengwa mbabvu sokuti idzo mbabvu dze mbabvu dzemunhu. so when you see me celebrating utonzwa wamwa kuti andichirega kudaro uri muroora unofunga ndiri muroora munyowani since 2022 vanhu vese vavakaona eh, nhingirikini pamusha pepe vanhu vanondiziva mungade kundiudza zvekudzika manhasi anotozva kuti muroora wedu ndozvaari anonakidza anospakwa last ndozo ndozoda kudzikamira nhasi nekuti zvaita i was loved the way i am not the way i'm trying to be i don't need to fake a character to fit in love me the way i am ndaona vamwe pasta vangu vane kore waiti kauti ndipasta kana vangopfekawo hembe ine chigamba chewaiti hauzivi hanzi muri kutamba sei muroora ah, pasta kungopfeka kore waiti makutofamba muraine muchitsiura vanhu tisiyei titambe kwatakabva mukuzika tatoa takasimudzwa kubva muguruva ende takasimudzwa zveshuwa kwete zvekutamba so when we celebrate let us celebrate iwo kana wakapfuura neko kana wakakwira ndege 1942 isi takaita ngowo manje manje siya titogwe mapicture pandege ipapo you don't know where people are coming from you don't know where people are going you don't know where people have been siya munhu apicture pizza yake munhu aidya nhungurwa iwe utanzi ungashamisira siya munhu crazy pisa ndakamboiona mwe musinza nditanga kuidya ichitatamuka musiwo ndaiteverawo futi baba veuyu mudiki uyu kune econet vachidanana nemwe musikana mazuva divorce yanga isati yaitwa vachiramba futi nemari kana kuchengeta mwana kana kudini ndatevera ndanzwa rumors yekuti vari kudanana nemusikana mwe hanzi director wekueconet ndaenda ndaiva nesiripaz rangu raifamba richita ta ti ta rine simbi pasi ndana titu ndasvika ko chida kurwisa eh, inonzi chii eh, girlfriend ndasvika kune kuno baba haga mugaga mwana anedako pamine kwamutsvuku mutsvuku apa ini ndaida kusvika ndinoshaudha akandida kuti andiramba unoshaya chekutuka munhu iwe ndakazongomudza kuti noiwe saka pabatiti vakatokunyenga vakatokusvikira vakasvika sei kuvhunduka runako rwemunhu iwe unenge usatotoziva kuti ucha unonakawo kudaika unozvizira upi uchi wakarohwa nenhamo haungazvizivi but chimwe nechimwe chine nguva yacho paupenyu titi uyu magonyera anoita mwana wangu she doesn't believe in, in a b iko nezvi ari kuita anonzi ma a plus this, this, this month iyoyi anga ari ma a not a chete a plus thats how god works kazhinji kacho mwari anoda izvozvo zvacho zvinoitwa rafu ndozvaanoda kuonerwa nazvo I'm super proud of my children today. I'm super proud of myself. I tap myself at the back and say, you know what, Philly, you did it. handina munhu anouya achiclaima kana pano zvekunzi hanzi kana kuti mwana akurorwa hanzi deidzai baba vacho kana vasati vakambomamiswa zvo ndomamisa zvekuti kana imi munoshati paroora ipapoka mukwasha ndozoti unenge uchienda paroora randi chaizvo unenge uchienda paroora randi newe haunyare here uchiuya paroora remunhu wausina kubvisira kana usinga kuti pamba rinoita marii yes we forgive but no we forgive but we don't fuck around i forgive you but stay in your lane unenge uchiuya ku huh? unoda kutekenywa ndebvu dzipi dzaunotekenywa dzawakamboita dzemwapwa nani hanzi at the end of the day mwana anoda baba wake imi mwana wangu akarwara mwoyo ukabuda mwoyo ukataura kuti ndaakuenda mwoyo baba vake vasipo handina kuvavenga but aiwash Aiwa, let's respect each other. Why do people need to appear when everything is now okay? You want to appear, you want to be paid, you want to be... No! Hakuna chinonzi mweya wetsvina cheche. Hakuna. Vana vanochengetwa naMwari. Vangu vakachengetwa naMwari. fathers love vaitoiziroma next door vaitoziva yangu ini musoja wavo kudai comrade saka upenyu you understand saka ndofunga ndambokuudza yawo something that can help you in life kuti it's not the end of the world for you and your children work hard The best revenge is not to make noise kuna fourth. Unopenga here? Huh? The best revenge is not to kuita noise kuna fourth. Is to work hard. Pay back time izvezvi izvi unoti vanenge vasingaoni here? Vanenge vachitotoona vari magosi. They are watching. So the best revenge you can ever do to somebody who hurt you is success success is the best revenge you can ever give to anybody akafunga aifunga kuti you cannot make it you cannot do it chete ngomboza daashamwari ndodhabhura zvawaifunga kuti uri zviya zviya ndinodhabhura isusu takatripula iko zvinezvi kumakata hakutsvi kwezvekumhanya kunoka kumakata chaiko so i hope mabetsereka ndokucheka nyama guys mwe munhu akubvunza kuti murume yasoitei ndiri kugeza nyama cheka nyama zvangu ndichipeka zvangu anyway enough of uh, Idzo dzinyaya idzi tapedza nadzo madzidza. Um, you know kuti every year tine nyaya dzedu dzatinoita dzekuenda kunoblessa um, uh, vari mumajeri vasina chavainacho vasingavhizhitirwe and stuff and lately you know i've been busy with my own programs sometimes you also need your own time and your own family time So I was supposed to go to prison on the 10th, is it? But I couldn't because you see with ndandine maprogram angu kupinzwa mumusha kuitwa sei sei kuitwa sei sei saka I couldn't really keep up with my programs edu but maprograms edu haasi kumira toda kuti tiende kuprison guys kune vanhu vangu vanombondibatsira vanombondigama vaiva masponsors mapartners tinoblessa Madzimai if nezvi prison is so full. I don't know what's going on with women really but he vanhu vari kupara mhosva guys. Kujeri kwakazara. And the majority of the women who are there vazhinji vachona havana anovaona I always say havana anovanzwa havana anomirawo navo vamwe vane vana so as we always do Guys, abata chino, abata chino. Hunzai tiendese kujeri. Tiende tinoblessa madzimai aya. Sometimes your blessing chaiyo is on a stranger. I'm telling you Mwari havadhakwe. Mamwe mablessings atangowana aya ndeewo mamwe waye ungobetserawo vanhu vatisingazivi nekuda kwekuti tinenge tabatikana nemasituations avo. So I'm calling upon, I'm appealing in fact. To you guys, let's do it again this year. Let's make the inmate smile. Kana muchikwanisa kutenga matenesi, sipo dzekugezesa, matoothbrush, macolgate, mavaseline, motenga tiendese. I'm thinking kuti tikaendesa musi wa ah, musi wani musi wa 18 timbozipa a week reku rekuti tiunganidze uh, we also received ma, a ton of maize from honorable tino machakairi vakandipa ton rehupfu ton guys rehupfu rekuti ndiendese saka hupfu huripo rori chaiyo chaiyo then there is a lady akatumira machickens about 30 eh, nezuro machikenza chona akasvika saka zvese izvi zvoda kuendeswa kujeri saka iwe uchingowanawo paunodi paunokwanisa kukwana kwana eh, anything that you can contribute towards the inmates and ngoma ndiyo ndiyo i always say if you want to accompany me as long as you have donated something let us go together and bless these people ndo panotobva uropafadzo iyoyo yekusagadzikana kwaunoita mulife mwari haazombokusiye uri wega So if you have matowel, matenis from size 3, 4, 5, 6, 7, 8, ungotengawo masocks, nguva yechando kuri kunaya majuzi, um, matoothbrush, macolgate, zvese izvozvozvo tiendese kuvanhu vari mukati meusungwa vamwe vacho togara takataura kuti haisi mhosva yavo kuti vanhu vakasungwa guys musangofunga kuti munhu wese ari mujeri imbavha imhondi heye akauraya nhingi heye akabira nhingi no vamwe vacho chaiko chaiko is just guilty by association vamwe vari kufira mhosva dzevarume wavo vamwe vari kufira kunzi varume wavo vakatiza akagarira akachengetedzwa kuti svika murume wako adzoka pano tozokureleasa

kuappreciatawo kwavari kundiitawo neniwo mwoyo wangu unofara kuti elesi vanoonawo maefforts atinoisa noti kuti tiri kuitira ivo isusu tiri kuitira madzimai ari mukati muyamea ane vana i think munoona mapampers chaiwo chaiwo you can buy pampers bring whatever that you can and whatsapp me on 0773 63381 ngatiuyei nezvatiinazvo ngatipe tizvipe week you know it's been hectic i've been busy saka toda kuzviunganidza zvinhu izvi already taane hupfu taane machickens this week ipapo nenonzi family week saka was trying to see if we can go before family week rapera but tikazvipa a week im sure kuti you guys hamundinyadzise tinenge tacontributa mapampers evana kune vana kuvacheche chaiye vandorimwitswa variko kujeri ikoko vasina kana kuziva kuti vari kurarama sei bcause amai kana vasungwa anosungwa nemwana wavo kana ane mwana hama inogona kuramba kutora mwana kuchengeta saka the best she can just do is be with that child kui behind bars and you know it's painful uri kuripa matadzo wako apa une mwana so ngatinzwirei vana ava tsitsi tirege kungoti hamheno ikoko ngavasafe aa vana havana zvavanoziva paitadzana mai vachona vana ava hapana zvavanoziva ingirozi dzamwari so you can get pampers for them you can get clothes for those children you can get whatever that you can mikaka chaiyo chaiyo zvakasiyana siyana that you can just grab this festive ungodenhawo denga kuti mwari ndozvandakwanisa kuita last time we did it for nherera dzekujairo dzichiri and they are happy vakanditumira tsamba and also kwakaenda mamwe mauche akanga asarira pane munhu angatipromisa mauche akazomatumira they actually send me a message kuti mawheelchair asvika because ndakamuti since isusu tatoenda chiendesa wega and they are very happy so this festive let's let's put a smile on somebody's face uh, let's make them happy vazivewo kuti vane vanhu vanovada kunze uku kujeri uku anditika so i'm counting on you that you come to my inbox and uh, you bless You bless these people. It's not for me. It's for the glory of God. Hatisi kuitira kuonererwa. Tiri kuitirawo kubatsira mweya yaMwari iri mukati mehusungwa isina kana tariro. Vamwe vakadzi vakasungwa mwarume wacho anenge atori kumba chai. Hauyi uzomuona akutoita zveimwe small house. Asi mukadzi ari mukati mejeri. handi maona saka ndo matambudziko ese anosanga nevakadzi kuti ko murume ukarika ariko zvai haasi kuuya kana unoona mukadzi wake akutoti zvavharana gara kujeriko so let's be kind to those kind of people and you see what god will do for us i love you guys god bless you god keep you god protect you i wish you a merry christmas remember not to drink and drive Eh, mazano kuri kunaya nemapotholes kuno kudema kwatova nemaswimming pool hatichatombomati mapotholes kwanzwa nemapotholes drive carefully drive with caution haikona kufa usati waona 2026 of course hatizoti tinofa rini but try

Kana muchipeka nyama learn to pack with extra. Mwe musi pamba pana pamunopaziva kuti panouya vanhu vakawanda. Saka kana makupeka hikonai kuzoti ah, pekai always pack with extra four pieces or extra chi mungoitira vanhu vanouya handidi eh, mungoitira vanhu vanouya shungu paipopota musunono ine nyaya yematumbu avo imimi imimi hamudye matumbu hamuzi vanhu vematumbu ba siyanai nematumbu emurume wangu tikunzwanana bikai nyama musiyane nematombo shumba vanoda vapotera matombo avo ehuku vakadyiwa nani nhaini vanhu vamwavo hmm? siyanai nekubika matumbu ayo ndomatengera murume wangu mukaona ndati tumbu guru ndozvavanoda zvechurungu zvenyama izvi nechichi zvavanei nazvo izvi ndosaka muchiona kuti tikatenga nyama dzakasiyana siyana ndotenga izvezvizvi ndozvaanofarira kudya saka mukamona akurequesta ozvishaya iye iye azvitenga azvishandi ini nodya matumbu munomaziire matumbu mii hmm? mabone provision hazi matumbu matumbu ndeevanhu vakuru tokundiona no eh, siyana nematumbu emurume wangu please please o oh, ndiye anomada saka patoo nevamwe vanoda matumbu mukati meimba imweni but vanenge vaita kunge masalad vozoti kana auya manje Kamba vanoda zvinhu zvechishona havambori vanomuona kuti musuya uya patakabika muboora kuti vakafara sei. That's just who he is. He doesn't like zvinhu chirungu vanoita nacho kuUK iko vakagara makore isaya. Zvechirungu zvese vakazvidya vakapedza nazvo. Saka zvechirungu rungu izvi zvavatembozvide pese pamobika zvinyama zvenyu muchirwesa chose. He doesn't want. anoda izvozvi izvi saka guys ah, ah, muchiripo ndakukatsa ndikatsiriwa apo mwanangu ndapedza ini tosangana kuinbox i love you god bless you by uyai kumafuta handiti wee kumafuta christmas yakusvika inosvika sei wakatsva matama neyami christmas unoitamba sei christmas yacho christmas is around the corner feli glow yakavhurwa huyai munakise makanda spa yakavhurwa huyai mugadziri mugadziri wechristmas mutambe christmas zvakanaka handiti hama dzinodikana toonana kuinbox chibayera